Baga jiraattan jechaa arraa ammoo waan ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa waan nama ajaa'ibsiisu sanii qabadhee dhufe maalifi artistii akaakoon isaa abbaan isaa abaabuloon isaa qabsoo keessatti wareegaman artistii beekamaa artistii keessaafuu elemoo ali Sirba ajaa'ibaa, sirba hedduu namatti tolu, keessaaffuu sirba jaalalaatii fi sirba qabsoo kan wal faalleessu kan ajaa'ibaa kana gadhiisee jira. Warri eessaa haa eegalu dura? Kan qabsoorraa immoo kan jaalalaarraa?
Kana waahee artistii Elemoo Ali sirba ammaan tana maxxansaa jiru kana akka hordoftan irratti isin afeeraa ture. Elemoo Ali jechuun maalummaa isaa beekuun barbaachisaadha. Elemoo Ali hundeen nama hundeen isaa mi'ooytuudha damee muka hundeen isaa mi'ooytuudha damee isaatiis mi'ooytuudha jedhan. Kanaaf Elemoo Ali osoo hin ta'in Elemoo Ali hundee gootarraa kan dhalate abbaa isaa abbaa guddaa isaa akaakayyoo isaa galmoo kormoosoo abbaa gadaa warreen turan keessaa ballaa buubaa caammaa nuur warreen bara kum dhibba saddeet torbaatamii fi shan duula turkii fi masriin biyya teenya irratti gaggeessiteen warreen gartee dhimamanii fardatti hidhanii shorreeffamanii jechuudha osoo harkaan kannatiin osoo falmanii kagartee caammaan urfaan itti kaayan daba karaa gamaa daba karaa gamanaa awwaan dabnee karaa karaa galaatu kanaa gaafa jaansan. As deebi akka isaan hin irraanfatamne qalbii gartee hawaasa keenyaa keessatti uumuudhaaf heellani heellani heellani timaa barii yaa ballaa ilma buubaa duuti tee dhimaa barii yaa galmoo ilma hormoosoo duuti tee dhimaa barii een arkee himaa barii. naa arkee himaa barii jaanii yaa caammaa nuur ilma yaa caammaa ilma nuur duutitee dhimaa barii jaanii ittiin wallisaa turan jechuudha. Kana hundeensaa deebii abbaa marsaa lamataa irrattis bulchiinsa sirna raabaa doori abbaa gadaadhaa wadaa galmoo hormoosoo abbaa isaa galmoo hormoosoo akkasitti hoggaa qabsoo irratti kufu Haamiti Biroofaadhaa wajjiin hin hambifne jechuun abbootii gadaa gaafa san Turkiidhaa fi Masriin muxuxut gootee kutte nama keenya silaa mililik nama nyaataan harargee gadi seenuu dhiisi Oromiyaa tana qabatee nagaan hin taa'u ture silaa gootonni gaafa sanii jiraate jechuudha. Nama kuma soddomii shan bakka takka dhimtee kutee jechuudha. Akkasitti raabadoorii laafattee jirtutti dhufee mililik lola jalanqoo irratti moohuu danda'e. Gaafa masanuu gaafa mililik waraqaa gadi ergu wadaay galmoo kormoosootis akkasumatti shoora dirqama jiru bahate jechuudha. Gaafa mootummaa ifii olitti na gabbara ifii gaggabbarsiisaa malee hin tuqu mootummaa teessan tuquu miti jedhee dhufee waraqaa mililik itti ergu wadaay galmoodhaa maal jedhe. balaa samii buute dachiin hin dadhabne idda biyya aayyaa muraa mataa kiyyaa amaara gabbaruu mannaa dhumnee baduu wayyaa jedhe akkasi waraqaa isaa deebisee fi gama fuula duraatti dhumanii jechuudha. Ilmaan jara saniiti elemoo alii. Inni illeen sirna gabroonfataa keessa takkaan dhufne sagalee uummata Oromootiif tahaa ture jechuudha. Kanaafuu arraan tana akka sagalee taatanii fi jazaan saanii Oromoo irraa kan dhumuu miti jechuudha. Kanaafuu galatoomaa horaa bulaa Elemoo Alii cinaa dhaabbadhaan isniin ja'a.
Elemoo Alii maal jaame waliin haa laallu ammoo bakka inni jirutti yuutuubii inni jiru bira dhayxanii sabaskiraabii laayikii sheerii gootanii guddistanii miliyoona dhibbaan akka geessan asumaan isin irraammanna maaliifi daawwattootaa fi hordoftoota keenya artistoonni kun artistoota gaafa aduu jaba gaafa Sagaleen Oromoo teeppii cabsita ja'an warra wallise. Maal jettan Ali Shabbo, Ali Birra, Elemoo Ali, Shantan Shubbisa, eenyu je'ee eenyu haa dhiisu. Artistoota keenya gurguddaa isaan hundi isaaniitu gaafa silaa namni Oromoo afaan qabatee namni afaan Amaaraa dubbatee Amaaratti if beeku warra lakkii nuti amaaraa miti nuti oromoodha oromiyaan teenya lafti tun teenya je'ee yohaanu ija namaa bane jeetiin abdadha maaliif haa galatoomanii warri addunyaa irra jiru warri dhumi ammoo rabbiin saddeettan jannataatiin rabbi haa kennu asuma keessatti ammas obboleessa kiyya ilma ah, biyya kiyya ah, feessee rabbiittan jannataatiin rabbi isaa haa qananiisu jecha Inninis artistoota ijoollee xixiqqoo boodaa keessa jira. Akkasumatti huugaa waa hedduu keessaafuu naannoo nuti itti dhalanne naannoo diradhawaatiif waan babbareedduu waan nama hammatu hedduu hojjetee jira. Haa galatoomu sirboota abbootii teenyaa haa dhokote. ka gaafa kaaseetaa yookaan gaafa kaaseeta jibrii san malee hin jirre hunda as baasee miidhagsee riimeeksi godhee hojjetee ture aruuzoo irratti haa ta'u akka kophaatti illee haa ta'u kanaafuu inshaallahu ta'ala nuti nama oromoo ka seenaa bareedduu dalage gonkumaa hin irraanfannu oromoon irraanfachuus hin qabdu bira dhaabbattee saddeettan jannataa rabbii haa kennuu fi jettee du'aa'ii akka gootuuf asumaan isinii dhaammanna. Shamaashituun qoftiin gahaa miti. Yaa Oromoo shamaashituun aadaa nuti aadaa teenyaa miti. Keessaafuu hogguu naannoo teenya naannoo har'a jennutti naannoo har'a keessatti shamaashituun hin jiru. Nuti maal jenna rabbiin rahmata haa godhuuf. Saddeettan jannataatiin rabbi haa qananiisu. Maaliif? ruuhii islaamaa yookaan nama islaamaa irraan waan dhalateef jecha akkas jechuu qabna insha Allah elemoo ali elemoo ali nama gaafa aduu jaba gaafa gabrummaan akkasitti saba oromoo mudhii diriirfattee osoo shiireysin mudhii diriirfattee nurra ciisu san warra as bihee sirbatarraa takka bakka kam keessa jira joo warri gaafa aduu jaba

Abbaa keenya abbaa qabsoo eenyu jaarraa abbaa gadaa jedha haa waliin caqasnu.
Jaarra abbaa gadaa sooressa seenaa guddaa kallacha qabsoo kiyyoo sabaa.

Gaafa Oromoon miliyoona soddomii jaarraa abbaa gadaa maal jee? Ummanni Oromoo miliyoona soddomii lakkaa'amu. Amma ta dhibba tokko gabrummaa jala kufee Allah tana laal. Abbootii qabsoo dhalchi. Abbootii qabsoo asiin ga'e. Abbootii Oromummaa awwaalamte as baase. Abbootii nutti himte dhugaa. Abbootii Oromoodha isin Oromiyaan teessana nuun jee abbootii kuwwa dura rasaasa dhabu warra isaa wajji dhaabbate maraan isaaniitu abbootii sani kan inni har'a alalaasee sagalee bareedduu tanaan jaarra jaarraa abbaa gadaa jee faarsu jiru. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya gurbaan viidiyoo kana muree Abdinaasir viidiyoo kana gubbaa irratti reyaakshina hojjedhu al takkaa reyaakshina gaa akkumaan isin himatti yeroo duraatiif reyaakshiniin irra hojjedha akkumaan isin himatti ijoollee as keessatti na wajji daddalaydumaa fi xiqqoo reyaakshina illee hin ja'amu beeksisa godhuudhaaf waan san dalagaa ture ammoo reyaakshina hedduu dalagaan ture ammoo Video kiyya kanii Tajuddin Ahmed irratti hojjate laalee jechuun namni gurbaan saahiba kiyya ilma gandaa. Yeroo aduu jaba bakka hedduu wajji dheeyna anaaf inni. Biyyarraa osoo ni taphanna jennu taphaan jabuutii dheeynarraa tokko seenaa isaatiis isaaf isiniif hin tuqa obboleessa kiyya Ahmad Mahammad bakka jirtu gaa salaamtaan tiyatu onneerraa si haa geessu tun salaamtaa tee qofa habiibi kiyya akkam jirta nagayaa fayyaa jiruuf jireenyi maal fakkaata atii fi haadha warra keetiitu gaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu siniin jaa galatoomii ani sirba kana nillee nagarre sirba kana jala deemee sirba elemoo alii beeksisa godhe naaf ergee haa galatoomu sagalee isaattillee waatsaappii jalatti kaayinni naa kaayee ni jirti viidiyoo sanillee isaa muree naaf erge. Ok, obboleessa kiyya naannoon inni itti argamu Ameerikaa biyya poolis keessatti. Obboleessa kiyya galatoomii haa nu hordofuu jirtullee seenseena haa galatoomii jechaa. Bareedaadha artistii keenya guddaa artistii gameessa artistii haadhaa fi abbaan Aaliin isaa akaakayyoon isaa qabsaa'oota naaf eeguu keetiif reeshinee waan isan goone eenyuun godha eenyuun godha obboleessa kiyya galatoomi seenaa teenya xiqqoon isin haasawaa anaa fi obboleessa kiyya kana Ahmad Mahammad haa galatoomu yeroo mana barumsaa barannu mana barumsaa irraa baaneeti

tusii yookaan hoo citaa akkana bahee jala osoo hinnee anaa fiinnee ka dura fiigu jennee humnaan fiinnee irra baane jechuudha. Nu irraa hin bu'in silaa akka yaada keenyaa osoo nuti shinniilee hin geenye duratti irraa buuna jennee hogguu nuti irra baane Bineensii ni oowwe. Irraa bu'uun amma seenaa anaa fi mucaa saahiba kiyyaa kana kaa amma Ameerikaa jiru kana ni- ma- baaburri nuun oowwe eh, dawwa- galii wanni maal jettaan ah, chinniilatti illee dhaabbachuu didee ah, hayyamni yookaan ajajni itti kennamee kute jechuudha. Hogguu Shiniila irraa baanee amma saafaa dheertuu eh, naannoo Ayishaa bakka geenyetti silaanuu Ayishaa bira ga'uu deemutti inni osoo inni taphanna jeenuu gubbaa irra fiiguu jiru mucucaatee kufee lafa bu'ee jechuudha. Seenaa teenya obboleessa kiyya saahiba kiyya ilma ganda kiyyaa akkam godhee haa dhiisu inni makiinaa irraa baaburraa bu'ee lafatti baaburri deemu jira. yoon achitti kopatti isa dhiise bineensii nyaachuu mala jeetiin bakka tiins dachiin bara haadha dachiin saharaa dachiin biyyee malee wata akka jiru manneenis hin jiru laftii irraa fagoo manneen irraa maalaa godhu naa hanqamta kamitirra deeme gad bu'ee jechuu ani siif darbe baabura sanarra achi fiige isaa tusii yookaan qoree keessa bu'ee kan hundaan sosollaqee kana hunda wanni ijee bira dhaqee jechuudha. An bakka cirrachaa laalladheetiin bu'ee isa bira dhaqee oggoon isa bira dhaqu kunoo waliin jirra baaburri kute dachiin jirru dachii takkaa fakkiin dachii goggoytuu dachii muknillee hin argamne waan si ajaa'ibsu dachii saharaa fokkottuu biyyee cirracha achii lafaa haanee yaane. Ijoollee turre yeroo san keessatti. Iyyaana tuttallee nu jaa yoo beetanii haalee yaanee osoo deemnu Aayishaa hogguu geenye waraanni nu qabe. Mootummaan biyya aydu yeroo ati makribaa makribni ga'e kana miilaan seenu. Baaburri dura Aayishatti nama buusee waan buuse buusee kute. Nuti hogguu ol seena mootummaan nu qabde eessaa deemtan ijoollee eessaa deemtan mana eenyuuti ganda kami yaani ganda eenyu gaafatana isaa habee nuree. Akkasitti na kabale ashkartichi tokko. Hogguu na kabale eessaa dhuftamtu ijoollee dirree dhawaati jennaan nu kabale iyyaallo umrii tanaanii deemtanii biyya namaa jabuutii yaatanii nuti yeroo san keessatti jabuutii dhiisi jabuutiin waan taate hin beeknu na kabale jechuudha. Achi inni dhisitti rarre nu lamaanuu nu qabanii mana hidhaa nu geessanii achi nu bulchanii jechuudha. Nyaata achi nu fidanii achi nu nyaachisanii umrii saniin jechuudha mana hidhaa seennee achitti nu nyaachisanii baaburri gad jabuutirraa gad dhufu hogguu wanni je poolisii yookaan ashkarii achi keessa eegdutti nu kannanii diradawaa hogguu geessitan lagaaratti buusaa jedhanii akkasitti biyya deebinee isinin jaa anaa fi obboleessi kiyya kaamma viidiyoo tana muree abdii raashina irratti gajjee na arge kuni seenaa akkanaa tana waliin qabna obboleessa kiyya qaaliidha isinilleen insha allahu ta'ala daawwattootaa fi hordoftoota kiyya yeroo waan babbareedaa argitan insha allahu ta'ala isin hojjechuu taanaa nuti lammii teessani waan feetanii nu argachuu dandeessani isiniif hojjennaa waan kana ta'eefu nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa sabiskiraayibii fi laayikii fi sheeriin akkasumattuu gaa koomantii akka jala guutan asumaan isin dhaamannaa wassalaamu alaikum warahmatullahi